Aradan uniwermagyň ýanynda bir gelin gördüm. Gelin? He, bir Hawa. owadanjy, agyzdaky azyreziň derwezesi ýaly. Hawa. Ýylgyrýar ol ýalpyp gelip durlar. Baý, baý, baý, baý.
Aý, geýnibilenem geýnipdir. He. Birden şo görsem, şo gelin maňa seretýär-laý. Seredýä?
Hawa. Ýeri onuň sen nätseň?
Menem seredip goýberiberdim. Ana o nätdi?
Seretdi.
Ýeri onuň sen nätseň? Seretdim.
Şu garyndyşy ýaly bir-biriňize seredip durmagyň soň näme boldy? Soň ýaňky gelin bar-a. Hä. Ýylgyrdy.
Ýylgyrdy? Hawa.
Ýeri onuň sen nätseň?
Menem ýylgyrdym.
Hany o nätdi?
Ýylgyrdy.
Meniň ýeriniň gulagyna degsäýmendir. Soň näme boldy? Soň ýüregi birek agladym.
Hawa. Köwşümem jygyrylýar der. Aşo, aşodyň ýasap berenini der kopýany. Hä.
Aýryp, waýryp, aýryp, waýryp diýip ýanyna bardym-da. Hä.
Gelin.
Hä.
Başyň boşmy diýdim. Hyý! Onsoň?
Soňy bulaşdylaý. Hä.
Unermaň eýleki işiginden

Golundan tutdy-da, adamsynyň, Oýun etýändir-dä, degişmä düşüneňok, diýipdi, tüpüljiniň enaýysyny aşyrtdy. Dykkyr-dykkyr-dykkyr-dykkyr-dykkyr-dykkyr etdi-de öte aýtdy. Ýolunda külüňi çykarjak ho-ol. Şu şeý diýeniň bilen şeý diýdi-de oňa aýdyp. Başga zat diýmedimi? Diýmedi. Näme diýsene, menä sud edäýselerem, sen däl-de ony günäkär ederlermkä diýýär. Sagja bol, Poçolow.
Hä, ony günäkär ederler. Sag bol. O seň tumşuňy owratmaly ekeni ahyry. Gaty dogry, hä? Hawa. Eşder bolsaň, arada işden geldim welin, goňşym aýalyny urupdyr. Näme näme? Goňşym aýalyny urupdyrlaý. Menem bardym doňa ahow, goňşy. Sen goňşyň ýeline siňňil çyksyn. Hawa. Menem bardym doňa ahow, goňşy. Şu aýaly uranyň öz aýalydyr. Hawa.
Menem bardym doňa ahow. Ile dyrnadygyna zar bolup ýör-dä. Hawa.
Menem bardym doňa ahow. Ony baryp aýalyny uran bolýamyşyn. Hawa.
Men hem bardym da. Sen onda dolok et.
Bu ne yani beni gürletmejek bolup dursun. Günäň kimdedigini bileň oňa. Hiç yer aýalda günä bolmaz, erkekdedir günä. Günä şu aýalyň özünde. Ýok, aýalda günä bolmaz. Ol oňuşyp ýaşaşa bir ýaly aýal. Ýaşaşsa bolara.
O, men oň häsiýetine gaty belet. Elliki belet bolsaňam men aýalda günä goýjak däldir. Be, a birden şol aýal seň aýalyň bolaýsa sen oňuşyp ýaşaşyp bilermiň? Gaty oňuşyp ýaşaşyp bilerin. Isliwişni ýagy ýalak bor. Hany, isliwişni ýagy ýalak bor. E, aýlawyň başyny ölmen getirerin. Getirdiň.
Bir ýek gitsin bile giderin. Bile gitdiň.
Arlyny kirlini owunyň işleri özüm edişdirerin. Edişdirdiň.
Kölüni çykararyn.
Kölüni çykar, e?
Ne kölüni ataryn nara. E.
Tamdyra nan ýapanda derlede özüm süpürerin. E. Siňek gondurman çagasyny özüm uwalaryn. Haý ha.
E. Aý dogry. Bir diýenliki diýdir men.
Dogrudan hem şeýt sen sen slowşny ýaly ýaly ýaşaşar. Aý ýok.